Pwy sy'n gwybod, eh? Dyn a ŵyr, pwy sy'n gwybod? Y dyn bia'r drol, y dyn bia'r drol. Y pennaeth, eh, Jonathan? Dyn bia'r drol. Dyn di-ffaith. Dyn dwad. Dyn hysbys. Dyn mawr. Mae dyn mawr fel arf, fel arfer, wedi marw. Dyn mawr. Pobl fel Lloyd George ac yn y blaen, Churchill, dyn mawr. Fel arfer, mae e wedi marw. Dyn wrth ei ddiwrnod gwaith. A beth am dyn yr hewl, neu'n dynion yr hewl?

Dyna newid byd anhygoel a welsom. A'r bobl ddwad mor niferus a'r brodorion! Dyna'r problem ynde dyw e ddim. Mae i gyd yn dod i'r wel, Trydan Fawr hyd yn oed neu? Hei, nesa. Oedd hwn yn reit dda, fi'n meddwl. Llafar gwlad. Cylchgrawn llafar glân o fy nghyfrif o rywle. Mae e'n trio gneud tywydd teg â hi. Yndi, mae e'n trio gneud tywydd teg â hi. Yy, hynny ydw, hynny yw, ceisio ennill serch merch, eh? A dau, yym, dwi'n lico hwn. Sdim, sdim, sdim isha cadw buwch pan chi'n gallu prynu llaeth. Sdim isha ca, cadw buwch pan chi'n gallu prynu llaeth. Yn y gogledd, does isho cadw buwch pan chi'n gallu prynu llefrith neu ag yym rhyw fath o cyfiawnhad pan fydd rhywun yn sôn am ddyn di-briod sy'n gweld amryw fenywod neu neu amryw ferched. Dyn lwcus dros ben dwi yn meddwl. Oce, nesa. Wel, yn cyfoes nawr, yym, Mae hwn wedi dod ddoe. Roedd yn hwyr achos y streic yr post brenhinol neu ond dyma Iolo. Iolo Williams. A dyma Iolo, iaith Iolo fan hyn. Mae'n biti nad oes arnyn neb yn y cynulliad efo'r weledigaeth. Waw! Mae'n hapus, pawb yn hapus. Mae'n biti nad oes yna neb yn y Cynulliad efo'r weledigaeth, llewod sydd â'i eisiau, defaid sydd ganddon ni yn y Cynulliad. Reit! Yolo! Ond lol botes maip ydi hynny. Diffyg arian ydi o, meddai. Diolch o anna am y peth fan hyn. Ond long botes maip ydy hynny. Diffyg arian ydy o. Ond wn i ddim i ble mae'r arian wedi mynd. Dydy o ddim wedi mynd ar addysg nac iechyd.

Morys y Gwynt. Morys y Gwynt a'i ddwy foch goch. Yn neidio a dawnsio a gweiddi'n groch, ac even y glaw yn eistedd yn brüdd, a'r dagrau yn llifo i lawr o'i rüdd. Dagrau ifan yn disgyn i lawr, ar flodau bychan a phrennau mawr. Yr haf a'i lestr aer yn ei law. Yn casglu dadlau i fan y glaw. Morys a Gwynt ar ei geffyl gwyn. Yn gyrru ar garlam i lawr y glyn, y utgorn arian a'i delyn fwyn, a'i chwerthin mawr yng ngoel y llwyn. Morys a Gwynt, ble wyt ti'n mynd? I sychu dograu i fam fy ffrind. I dwyn ar fy march ymhell dros y bryn. I'w welyf plu yn y cwmwl gwyn. I'w neuadd wych yn ei uchel blas. A'i muriau o berl a saffir glas. Lle daw'r haul i wau a'i aerau glaw. A'i bwa Dros wely ifan y glaw. Yn ei llaw, mae lliwgar.